Фыды ӕмӕ Фырты ӕмӕ Сыгъдӕг Уды номыл. Амен. Хуыцау, хӕрзгӕнӕг у махӕн, тӕригъӕдджынтӕн. Хицау, Йесо Чырысти, Хуыцауы Фырт, Дӕ сыгъдӕг мады, нӕ хӕрзӕнгӕс ӕмӕ Хуыцаухӕссӕг фыдты ӕмӕ ӕппӕт сыгъдӕджыты куывдтӕй нын тӕригъӕд бакӕн табу дӕуӕн нӕ хуцау табу дӕуӕн уӕларвон паддзах рӕвдауӕг ӕцӕгдзинады уд аларануӕвӕг ӕма ӕппӕтдзаггӕнӕг хӕрзты хӕзнадон ӕма царддӕттӕг рцу ӕма нӕ мидӕг ӕрцӕр ӕма нӕ ссыгъдӕг кӕн алывзарсдзинадӕй ӕма нын фервӕзын кӕн нӕ удты хорзгӕнӕг, сыгъдӕг хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн. Сыгъдӕг хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн. Сыгъдӕг хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн. Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр Ӕмӕнусӕй-нустӕм. Аммен. Иуыл сыгъдӕг ӕртӕйыуон тӕригъӕд нын бакӕн. Хицау, сыгъдӕг кӕнӕ тӕригъӕдтӕ. Барджын, ныббар нын не нӕгъдӕудзинӕдтӕ. Сыгъдӕг, басгар ӕмӕ нын сдзӕбӕх кӕн не фӕразондзинӕдтӕ дӕ номы тыххӕй. Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн, Хуыцау, Тӕригъӕд бакӕн, Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр, ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнустӕм. Амен. Нӕ уӕларвон Фыд, сыгъдӕг куы уӕд дӕ ном! Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад! Дӕ бар уӕд, уӕларв куыд у, зӕххыл дӕр афтӕ. Нӕ уыныны дзул ратт махӕн абон, Ӕмӕ нын ныббар нӕ хӕстӕ, Мах нӕ хӕсджынтӕн куыд барӕм, афтӕ. Ӕмӕ нӕ ма бакӕн фыдӕвзарӕны, Фӕлӕ нӕ фервӕзын кӕн фыдбылызӕй. Аккаг у, цӕмӕй цӕгдзинадӕй ставӕм дӕу Хуыцауы ныййарӕджы, алы хатт дӕ худиаджы ӕмӕ бын ӕнайпджыны ӕмӕ нӕ Хуыцауы мады. Херувимтӕй цытджындӕры ӕмӕ серафимтӕй иттӕг кадджындӕры ӕмӕ Хуыцауы дзырды ӕнӕнизӕй ныййарӕджы. Ӕцӕг Хуыцауы ныййарӕг уӕвгӕйӕ дӕ стыр кӕнӕм. Хуыцауы ныййарӕг чызг, цин кӕн, хорз лӕварджын Мариам, Хицау демӕ. Арфӕгонд дӕ ды устыты хсӕн, ӕмӕ арфӕгонд у дӕ хуылфыдыргъ, уымӕн ӕмӕ нын нӕ удты ирвӕзынгӕнӕджы Ныййардтай. Скад кӕнӕм нӕ фӕтӕг ӕмӕ нӕ уӕлахизхӕссӕг Уастырджийӕн, нӕ аудӕг ӕмӕ нӕ тагъд ӕххуысгӕнӕгӕн. Ды та, рухс мӕлӕт райсӕг, Хуыцаумӕ уӕндонӕй кувӕг, ссӕрибар нӕ кӕн алы фыдбылызӕй ӕмӕ дӕм сидӕм, байрай Уастырджи, стыр уӕлахизхӕссӕг. Уацайрӕгты сӕрибаргӕнӕг ӕмӕ мӕгуыртыл сӕрылхӕцӕг, рынчынты дзӕбӕхгӕнӕг ӕмӕ кувӕг адӕмыл аудӕг, Чырысти-иу сӕрыл мӕлӕтрайсӕг уӕлахизхӕссӕг Уастырджи, кув Хуыцаумӕ нӕ удты фервӕзыны тыххӕй. Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнустӕм. Амен. Ӕппӕтылхӕцӕг бардарӕг, сыгъдӕг паддзах. Карзӕй чи фӕдзӕхсы, ӕмӕ лӕджы мӕлӕт кӕй нӕ фӕнды. Фӕцӕйхауӕг ыл фӕхӕцӕг, ӕмӕ фӕкӕлӕджы сыстынгӕнӕг, буарон низтӕй дзӕбӕхгӕнӕг. Лӕгъстӕ дын кӕнӕм, нӕ Хуыцау, басгар дӕ хорзӕхӕй дӕ цагъар. Низӕй фыдӕбонгӕнӕджы, Ныппарын йе ппӕт тӕригъӕдтӕ барӕй ӕмӕ ӕнӕбарӕй кӕй ракодта. О, Хуыцау, ӕрӕрвит уӕларвӕй ды ӕнӕнизгӕнӕг тых, бавнал ын йӕ буармӕ, бамынӕг ын кӕн йӕ тӕвдниз, кӕрон ын скӕ йӕ тухийӕн, ӕмӕ йӕ сдзӕбӕх кӕн йӕ мидӕг ӕмбӕхст алы рын ӕмӕ низӕй. У низӕй дзӕбӕхгӕнӕг дӕ цагъар, Ӕмӕ сыстын кӕн низы сынтӕй, Удхары хуыссӕнӕй дзӕбӕх ӕмӕ ӕгасӕй. Скӕнай дӕргъвӕнӕн хӕрзгӕнӕг ӕмӕ дӕ бараххӕсгӕнӕг. Амен. Тӕригъӕд нын бакӕн, Хицау, тӕригъӕд нын бакӕн. Уымӕн ӕмӕ нӕ тӕригъӕдты тыххӕй ницы дзуапп дӕттын фӕразӕм. Фӕлӕ дӕуӕн, нӕ Хуыцауӕн, Ацы куывд мах тӕригъӕдджынтӕ хӕссӕм. Тӕригъӕд нын бакӕн. Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнустӕм. Амин.